Tuujii ulee keessee firraa laaluun beektu waraaboo afaan buutee osoo bultii seentu. Jechee baatu biroo ishee. Osoo garaa ceetuuti barman.
Osoo garaa ceetu.
Laal Lukkuu luuzarraan utus- lukkuu baay'ee. Yaa wantus nama nyaachaa turre. Jecha isaan ja'a nanaanaa isaan as laalanii sagalee jaha itti fakkaattee siin jechaa turani. Ete edallee isaan irra deebi'an atuu na arrabsaa turte kun hodhiisee deemee miti ijaan. Akkas je'eeniiti.
Wallahi akkana jeen.
Amma Droogbaan silaa gartee ati osoo tuujii uleen kaayin dheeyxee gartee isa bira dheeyxees gaa kalee deebisaan sii deebisees harkaa jirta. Eegaa har'a Sin fayyadamuu deema kophee si goratuu deema yaa firii jaalalaa kophee akkas hin goranne gurbaan akka sun. malee taatee saahiba keenya qaalii turte. Badii isaanii hunda gumaa wajjiini gumaa

Ka arkii malee arku, dhagayii malee dhagawu, beekkomsi qulqulluun, humni qulqulluun, waa hundaa ol ka ta'e, arshii gudd- qulqulluu, arshii waa hundaa olii uumaa Rabbiin uume, hundarra jabduun tan arshii. Kanaaf nageenyi Rabbii hunda keessanuu bakkuma jirrutti isin haa dhaqqabu isin isin ja'a. Meetu Akka sigaayiti Waan naa fi Juwaadeen keessa jirrus yaada keessanis arguu dhabnee akka hin tahin waa hundaa'u asuma keessatti viiduma tana keessatti akka nu hubattanii nuti ogguma takka illee wajjin jirra. Kuno anas maatii kiyyaas maatiin Juwaadeetis ijoollee tiyyaa fi ijoollee isaatiif hundinuu nagee isaanii waan silaa isin godhaan hin jettan hundaa'u nuti asirratti ol hin baasini malee warri mana jijjiiradhaa jettanis waa hundaa'u waan isin hin jettan takka illee uta bira dabarre hin qabnu godhaa jirra. Laakiin ammoo killeen maal jedhan killeen maal taatiin miila baafti jensa. Jirtuu duutuu dhalte. Duutuu jirtuu dhalte. Akkas jedhanii akkasiiti. Kanuma haala mijeessaa maa hundaa. Asirra waan dabaluu barbaadanis
nutis wanti fayyadamuu jiru asirra wanti nu beektan jaha fi sagal jaha fi sagal fayyadamuu jirra. Iccitii teenya. Iccitii teenya jaha fi sagal. Isaan kopheedha. Kopheedha garagalchan. Garagalchanii uffatanii mi? Bakka isaan salaa sagal itti eegan nuti jahaa keenyaa fi. Nuti akka nuti amma jahaa fi sagal fayyadamu jirra kabeentoota keenya. Fadhan garagalchanii sagal oguu keenyaaf jahaatti haa fayyadaman. Aa achi hoggaa as laalan sagal itti fakkaatti. Achi as laalanii mi? Jahaa Jaha katamnaa sagal itti fakkaatti achi hoggaan as, as laalan. Eh, sagal katamnee achi dhaabban. Asi hoggaa achi nu laalanoo Jaatti fakkaata. jaha itti fakkaatti. Akkana iccitiidha jechuun dubbiin teenyaa si ammaan tanaa nutis hojii teenya keessaan bifa gajjabaateen Gola tokko keessa jira nutis.
eh, gofa- bifa gajjabaateen of eeggannoo teenyaas waa hundaa waa ala mijeessinee jirra ammaan booda isinis du'a uummata isan qofaan nu bira dhaabbadhaa malee. Eh, Ka silaa gartee nu keessa taa'ee osoo nu wajjin jiruu, qaamaan nu wajjin jiruu, qalbiidhaan bakka biraa jiraatee iccitii teenya raabsaa tures, arra Rabbiin hin tursiifne, dur eh, jajuu fi gartee gafuun ati daleeydus turtee turtee turtee si dhuftu turtee arra garuu alhamdulillah Daftii harka rabbil namaa aalamiin deebiiti. harkuma irratti abbaafis deebisaa jira. Mixaaxa waa qoonxara irra godhu. Oowwaa. Dhoowwumatti harka irratti deebisaa fi kunoo akkuma laaltanii agartanitti baaqaa callaa rabbiin adda baasee ture. Dheengadda silaa anaa fi saahiba kiyya wal nu shakkisiisaa ture. Waan inni haasoo jiru viidiyoo isaa irrattis dhagayaa jirtanii. Dantaa keessan yoo feetan hanga feetan wajji turaa nuti wajji turree dur wajjiin turree jettanii dantaa keessanii kaa jechaa ture. Maali kuni? Inni nu ragaa bahaa jira akka gartee addaan nu baasuu hin dandeenye abdii waan muratee fi danda'u jechuudha. qaamaan dhaqee seenee.
Shoorri nuti yeruma sooma taphatu jirru nutis guddaadha. Mm. Hojjis jiraachaa. Akka Garuu nama- isaa achi hin dhiibne dhiibbaa takka irratti hin Dhiibnee waan goone akka waan ture. isa goone hin qabnu ni jaalanna turrellee dhuguma. Garuu ammoo nama kana osuma jaalattuuti bakka hin taanetti hogguu agarte hanguma jaalattu takka nama kanaas jibbitaa itti Oromoon hanga jaalattu takka jibbintiin is jirti. Waan jettanii jecha isinuu eh, sani malee wanni ammaan tana nu jidduutti uumame nuti jibbanna isaa qabaanneetii miti. Eh, Isa ifirraa achi dhiibuu fedhii qabaanneetii miti. Gaa maal godhuu dandeessa eega ka'ee gartee dhaqee seenee akkaan taatu akka malee hin taatu seenee keessa jira mataan keessa jira. Tuujii ulee keessee firraa laaluun beektu waraaboo afaan buutee osoo galti seentu. Jechee maal biroo ishee Osoo garaa ceetuuti barmee.
osoo garaa ceetu Laal lukkuu luuzarraan wantis- lukkuu baay'ee. yaa wantis numa nyaachaa turre. Jecha isaan ja'an alaanaa isaan as laalanii sagalee jaha itti fakkaattee siin jechaa turani. Ede edallee san irra deebi'an atuu na arrabsaa turte kunoo dhiisee deemee miti ijaan. akkas je'eeniiti.
Wallahi akkana jeen. Amma Dhiisee deemee. Droogbaan silaa gartee osoo tuujii uleen kaayin dheeyxee gartee isa bira dheeyxees gaa kalee deebisaan isii deebisees harkaa jirta. Eegaa arra Sin fayyadamuu deema kophee si goratuu deema yaa firii jaalalaa kophee akkas hin goranne gurbaan akka sun. malee taatee saahiba keenya qaalii turte. Badii isaanii hunda gumaa wajjiini gumaa Gumaa mana gumaa seenee. Ni kafaltaa jeen boo.
Way. Ah, zakkoon. Zakkoon jeene. Zakkoon jee dasi. Eh, eega dhufte. Gumaa maalii Gumaa- jeen?
mana gumaa Gumaa seentee ilmaa jirta, jawaa gumaa- jeedhaa miciyyoodha moo? Eh. Mucaadha isa. Haa ta'u jeen gumaa isaanii atis dirqama wajjin qabdaa iccitii baasaa turte. Eh, Iccitii chiinuu baasaa turte hojii qabda jee. Hojji qabdaa siin jee.
Akka isiin manaa baatu achi keessatti bar gaafa san. Ee, waa'ee dubbachaa turte.
Awa amma waa hedduun dubbadhuuti. Yaan amma lubbuu Hin dubbannu, hin lubbuu dubbannu lubbuu asirratti. haaswaatu ablee fi hin qaltu baafte. Laa nuti isin dubbannu hordoftootuma ilmaan Oromoo laatu wanti Eh, isin waa jechaa hunda jirtan dubbatina qeeqna jechaa hin jirtan keessaniis isinuu. lakki dubbachuudhaa miti. Hi dubbanna waa hunda dubbatan malee waa hunda hin nyaatan maal jechaa jiran akka waan nuti dhiibbaa firra goonee gama keessaatis warra tokko tokko dhufanii firii rabbii ijee yoo sababa obboleessa keetitti akkana ta'ee sababa keefatti akkana ta'ee jechaa jiran. sababa kiyya garuu jecha achi keessa jiru laala duraanuu iccitii nuu dabarsaa turtee abdis waa inni jees qacarra gad dhageeffadha zakkoon maal jeen gumaa nu wajjin qabdaa guyyaa takka illee yaada nuu dabarsuu iccitii fi infoormeeshina nuu dabarsuu guyyaa takka hedduu baatee hin beektuu jeen mindaa adda kafalamaafii ture firii esoon bira jiru Osoo as jiruutu mindaa osoo as kafalamaafii jiru Mindaan kafalamaa fi akka turetti edaa addaan bahamte dubbiin. Eh, Dhibbaan dhibbatti. shakkii takka hin Waan shakkin qabaatinaa. miti. Dhiibbaa irra godhuudhaa miti. Mallee firii Isinuu miti. nuti osoo isin hin jenne isinuu arku jirtan. Isin jechaa jirta. Warra tokko gartee edoo dubbii taa'ee nu batin ammas viidiyoo hoggaa waraabamu keessatti mata duree viidiyoo fa'aa raayyaatuma komantii jecha itti ga- roobsanii kutan. qabiyyeen isii Fiidiyoo jidduu galafatti xiqqisha waa hubadhaa laalaa. Jecha duran dhufne ka booda jiru jira ka booda hin dhufne ka- kanaa jira beekta. Kanaa olmaan Oromoodhaa wallaahi wabbillaahi watallaahi rabbii haaliqaan narra ga'a. Keessa kiyyaan hin beekan keessa caalaatis hin beeku na bira jaa kun. dhugaa dhugaadha. Anamma caalaa

Waan irra jaaladhee fi sa'aa itti jaaladhe kanaan beeka. Jaalannaan amantummaa wantummaan gartee silaa barbaachisa waan fadhe naa godhu jaalala santu naa guutuudhaan imaan Hojjira kan qaama jaalala guddaa. ee saniin qabu. Firiis nin Galata. jaaladhe. Galata. Garuu firiin waan na jaalateef fi guyyaa na jaalateef hin beeku. Singalee maanta siin gara jedhee Adda yaa. qammatti baaftee dhugaatti.
Eh, waan na jaalateefis hin beeku. Guyyaa irratti si jaalatee sin beeku. Guyyaa irratti jaalatee sin beeku.
Inni nu hojii jiraachaa ammallee irra deebi'eetumaan dubbadhaan. Qiimii gartee gaafa kiishaa as keessa kaayee. Daabaa fi maallaqa.
Keessaa ol baa'u san naan jee ture firiin. Ilmaan kee guddifachuu hin feetuumi naan jee. Viidiyoo jira gabbuutee ilaaluu dandeessan. Ka furmaatee jalaas ni jira. Ka isaa jalaas ni jira. Balloo biraas ni jirti viidiyoon san. Yoo dhaabbachuu baattee teessa naan jee.

Rabshaa san keessaan ture yoo siin jeen ture bar gaafas naannoo waa'ee ollaayaatii fi kanaas quban qaba yeroo tokko takka maleedha. Dhaamsantu keessa jira yoon an sirraan dalagin yoon an sirraan dalagin naan jee gololchaadhaa fi balloo furmaatee biratti mana balloon naan jee. Kanaaf baatii ramadaanaa seenaa yeroo gabaabduu san booda Dhiifama baatiin baatii araaramaati. Bara Jettan. ajoolleen wannummaa siin Oromoo jedhaa jiru hundis ta'a. nuun jette. Dafteetii namatti araaramtaa Baatii dafteetii- araaramaati baatiin baatii toobaati. Ee dhugaa keeti yaa Eh?
takutte galaanni haa fuudhu jeniitii. Baatii soddomman quraanaa keessa bu'e. Baatii ulfaattuu waa hundaa Dhugaa, oliiti. Dhugaa dhugaa.
Naam. Saniifuu eh, rabbi shakkaan Kan naggate jan. ganna gadaa jaan akka akkas hin taaneef rabbii kiyyarraa waan hin shakkiin Rabbi qabneef irraa abdii mura du'etteeti.
abdan ka akkami rabbi irraa gara abdii muraati. Fuulduraaf illee murate. An saniifin dhiifama jenneeni Ayyee. inni san jecha san tuu keessa jira amma barna na billigte egaa jechuu kun isaanii afaanii bee ammaas firumaa afaanii baati Hijaasan qaba. mataa si of hooqa
jechi inni fayyadamu jecha Ani addaa garuu ammallee ammallee yaa ju'atee kiyya. of eegachi dhaqe kanaas gurbaan kun mee inshaallah waa hundaafuu rabbii nuu baaqa callaa adda baasa ammallee akkuma tan addaan nuu baasetti inshaallah walumaanuu arkuu teenyaa haatee bareeddi jennaan karaa kana dhufa jirti ilaaltee gartaa jee gurbaa nuyi
Boo sagalee adda addaati biraa dhaganya fiidiyoo isaanii keessa. Eh, eh, akka laal Sagalee fiidiyoo isaa wajji waraabuu jiran keessatti Sagalee nama hedduu bira asaasiidhaa fi sagalee isin biraa deemaa jira. Jaarmaya hedduun akka jiru.
Mushka Isaan qofaa miti. manziraa gurraatti ijara nu keessanii carqii jiisanii Ija nu- nutti maree. ee hurkaa isin jira yaas gubbaa nu kaayee nu raayeffachiisanii miti. Maal janiisa biyya tanatti hummaa janiini bara faayinii tana mii Eh. sooftii tana bishaanti guuranii jiisanii miilaa mataa maal kana sirra kaanii ta'us makka sirra kaanii si takka Hirriibni balleessanii faa- hirriibni siin kutaa siin isaan kuta. waan isaa tapha isaanii dalaguu deeman Eh. sana. Nuu miti. Ida geenya.